Okay, thank you. Ndati nditange nekukunamatira nekunamatira upenyu hwedu tichiti Mwari vatichengete zvanzi gara mumba gara mumba usabude mumba vakakwanisa olanda but tiri mumba kudaro ini ndofarira zvekujamba Kana muchifariro zvekujamba kwamuri ikoko mafanzi asignal ese ndoda kukubigai ndoda kukutendai but ndoda kuti ndimbokudzidzisai kujamba nguva yandiinayo idiki diki panapa saka mundibatisise munditererese zvikuru okay madidj are you ready dj young t are you ready simplex yeah, engineer volume up ndoda kukunyadzisa zvainzonzi aite zvine msoro haangatombochipedze chikoro asi mwari vanotura ndo ayurede so makuru wani vakakusika wani madoko wani varipo vari nani manamba wani ndiwo masambiyani simblexitombopinda pakwani itarenda Thank you, Manisa. Yes, I've got Pastor Java. I've got Mr. T, Silent Killer from Masa. Punchline. I told you, I just in him so you. Ndoda kuti mutambe neni muri kwamuri ikoko. Are you ready? Makuru wani vakakusika wani. Vadoko wani varipo vari nani.

Easy. Hola. Nguva ndo yaita pfupi. Yaita pfupi. Asi ndiri kuti happy birthday mdara. Ndichiti garai mumba hama dzangu nekuti korona akashata. Korona ari kudya, korona asi right. Eh, ndoda kumbotaura nevarora. Kwauri ikoko kana uri murora. Eh, ndoda kuti ushinge.

ndini wenyu gafa wemagafa kusvika pagafa anenge afa ndinonzi passion dijava im so excited excited follow me on insta insta instagram unongoti prophet passion

And ndiri kuti kwamuri baba vaMacheso, baba vaShero. Thank you so much for coming to Garamumba pabirthday renyu muchisvika 52nd birthday. Muri kuitenge kachanana muchitipa zvimwanyanya muchitirukudzika tichinzwa manyukunyuku nemumhanzi yenyu nemajairi enyu haiwa chimudhara rambai makadaro inini hangu pashoni java ndongoti happy birthday Rambai makaruma ngoma muchirukuta ngoma muchitskubuda ngoma kusvika tswibidi atina maunzwende mahomba mahomba. Tambofonera General Brigadier tivaudze kuti munhu wese follow me on Instagram at Prophet Passion. Namaunzwende ipapo pedza masports namudhara baba Shero. Ausuna. Tuvaba.

zvanga zvichiitwa nasigika ah, ah, please please please don't do that don't try that at home musafe makazvizama ah.
oh, oh, oh, uyu ndiwe kuti kana ukaita mwana munyowani chaiye wazvarwa mwana akati ndipei ndibate kamurambidzei bcause anokakanda mudeka kamwana ikako

musician. Iwe smart inotangira kupi kutsoka. Enzo.
We have Enzo in the I house. Shall.
Caramba, iwe.
Troto. Oi! Mangoma Depoti Levels Ribe na Fanton. Hinini Stallion. Enzo Aisha. Military touch. Oi! Levels production. Shira!
Jack Tamuka.
akake kumaflasi kumbare kadhanzi kabuda nekumatapi ndisikazoziva hangu kuti nechepapi muchavaona varidzi vacho kuti

Atsika tsika nako zasi zasi Handichada nako kubva Kuita senge kawedzerwa tumasa mm. Tunhingi nhingi chichibva chanoti bom Kumateresi ese umu mustadium Kadairwa nekuti yamani game dede Aka Ikaka Aka Kachiva Aka Hola dada Tindada Hola memi tafi the people there Big up Alcadala Big up Mandu Salute You see me

vakazviziva kuti hausi muroi vanoteerera vanhu vanokuteerera vanoteerera teerera olano lo nekuti vari kuziva kuti nini handina mini ndine mini ndaivarosta sechikeni nekuti handina tsono yekuzobaya chidhori ndakatarisa girasi ende futi handina zizi remurozi o nekuti handina bvondo achuri so maronga zvekunhuwa se Oh, handina rusero makunditira chimero chinotimbura chikero vanhu vakakoziva kuti yauzi vateerera Big up too bad, big up gangster corner in the house. Uh, zvaitwa nani gara mumba 7 Toda kutenda Prophet Passion Java nekusimudzira kwavari kuita music industry yemuZimbabwe as a whole. Anyway, they say twabam. Chira. Next one dada, run. Chira, chira, chira. Iyi manje inyaya yemachokwadi. Ndikuudze zvakaitika.

hadi kuinzwa nyaya iyoyo usatomboibvunza nyaya iyoyo itosiyana nayo hakusiyana haachada kunzwa nekuti gwati rinovhura munhu ngebhuku rinosunga damao ngedhuku chiri chinoruku zvekuti ndakatomboti istroku iri one tekunge stoku

Dancer. Run to that. Big up the twins. Fantan. Well, so no. So guys, there we end up with the against. Ashimbotora maminesi. takamiririra masiriti tiriko kumango madhepodzi kumafurazi oi geto rinongosimbisa chaiyo iri chaiyo ichaiyo zvizivire kana iriyo ah, stallion yo eyo troto

Ndikutsvaga basa la family chat achanzwa kuti vanhu havashama. Vanhu vati ga ga mukoma Japreza tiri kukumbira mai kugara mumba part 8. Mari yamuri kuda tokupai tiri kukumbira muuye. Mukasauya ina handichatomboita ogara mumba handichatomboita saka tiri kukumbira gara mumba 8 tongoti ga ga kumilitary touch ndikutsvaga basi cv rangu kupusa ausuka baba
Zve, vunze, paugere ipapo zororo ndere vapera tamboti twabam tamboti tskubudu pana maunzwende auskuda siyanani tapedza zvese tapikinyika tafara tina general vedu tafara pagara mumba that is echin one tese tiri kufa okafa nhasi uri kuenda kupi isedha unoenda kuna jesu kana kuti kuna satani bhaibheri rinoti vakamugamuchira akavapa simba rekunzi mwanakomana wavo vanzi vanakomana vamwari ukagamuchira jesu right now your life will never be the same bhaibheri rinoti ukatenda kuti jesu ndimwari and baba wakamutsa kubva kuno wakafa ukonfesa nemuromo wako kuti jesus is lord you are going to be saved Dakuti uvhure muromo wako right now kana uchida kumugamuchira Jesu. Oti Lord Jesus, I open the door of my heart. Come into me. Be my Lord. Be my Savior. Kubva nhasi nekusingaperi. Ndava wenyu Mwari. Ndigamuchirei. Amen. Nemunamato wawatongoita right now wato mwana waMwari. Ukafa nhasi wakutoenda kudenga. Saka nongoti Zvibvunze paugere ipapo sororo ndere rapenyu hausi kuda kugamuchira jesu hausi kuda twaba namaunzende garamba

ramba iwe nhasi tiri kufara ibhedha rababa macheso exaba so kana kuti baba sharo um, we're celebrating tonight we hope you guys having a good show and remember ramba sanitize and stay safe and also don't forget follow me on instagram boslashan and also follow prophet passion java Wabam!

Eh, nyika pasi rose ramirira kuti rinzwe eh, the big act act yezuva eh, ranhasi ndaubvunza kuti yo favorite song yako ndei ah, inini shedia shedia tobva tazoti amuna wanga unoiziva amuna wanga ah, here ini ndinoti matau aunyare vakomana ndichiintrojusa murume uyu